Oslany tanamaly, Oslany gezmeli. Şu wagtam aeroportdan çykyp bir awtobusa mündim, olam poýuz poýuz duralgasyna getirdi. O taýdan hem poýuza mündim. Olam poýuzyň içi kän adam ýok.

Men geçen aý üç dollara bilet tapdym, bileti aldym, ýöne galman ýer tapmanym üçin bile gelip bilmedim, gelmedim. Sebäbi Oslo dünýäniň iň gymmat şäherleriniň biri. Ýekeje günlük hostel bahasy minimum 100 dollardan başlaýar. Ondan göz öňünde ýatyryň, üç gün galjak bolsaň 300 dollar. Men 300 dollara näçe ýurt gezip bilýän. Şonýaly birini tapdym. Indi şoň dadyna öýüne barýan. Olam bir astronawtdan adam berdi, şu taýda düşýän, özi gelip alýar. Onda şon ýalak habarlaşar. Dostlar, Norwegiýanyň Osa şäherinden hemme kişä salam. Şu wagt Couchsurfingden tapan bir öýüm bardy. Şol öýde myhmançylykda, nesip edende üç günläp bärde bolmakçy. Bärde tapan kişimiň aýaly bilen bile ýaşaýan eken. Aýalam filippinli. Hello. Hi there.

This lamp. Zat her Täze ýylda köp alyp goýýan eken, başga wagtam iýerýärok, sebäbi bul nahary diňe Täze ýylda iýip bilýän ekenler. Başga wagty marketlerde satylanok eken. Sonýanok, soň nahar bişenden soňam görkezerin nähili nahar boldy. Bar onda. Dostlar, naharymyzam taýýar. Görkezeýin. Hälki bişiren eti bul goýun eti. Bulam Norwegiýaň baýdagy.
Yes. Arkam Türkmenistanyň baýdagy. Meň üçin alypdyr ýörite. Now eating time.
Ana şew tek foto bolsa. Bar onda biz iýeli. Neti bolsa habarlaşarys. Dostlar bu gün Osloda ikinji günüm. Düýn kän wideo çekip bilmedim, sebäbi myhmançylykda bolanym üçin kän wideo-da düşürip bermän diýdim. Şu wagt irden ertirligimizi etdik. Düýnem bäriň Norwegiýa degişli nahar taýýarladylar, gaty gowudy. Bärde şu myhmançylykda galýan ýerim Adam Norwegiýaly, Dadam ýanyndakydan Filippinli. Ikisi bir ýyldan gowrak bile ýaşan ekenler. Är-aýal ýalyk. Gaty gowy adamlar. Düýn aýdym aýtdyk, zat etdik, kino gördük. Gowy iýişdik, gürleşdik. Men gelýän diýip, maňa sowgat alypdyr, Norwegiýanyň baýdagy. Ram. Türkmenistan baýdagyny alyp bir ýörite. Sen ýaly gatowy şu wagt daşarda-da gar ýagyp otyr. Bärde gar ýagyp bolupdyr öýdýän şu wagt ap-ak. Indi ýaşaýan ýeri Ostadan biraz uzagrak ýerde. Häzir nesip bolsa bile Ostany gezellidik.

Hundre kroner diýýär. Gämi, Viking gämisi. 50, bulam 200. Närde balygyň zady bar, suraty bar. Norwegiýada balyk zat gaty meşhur eken. Arkamdaky görýäniňizem Vikingleriň bary gämisi. Şan ýaly gaty myhmansöýer bularam. Asaýyn orkadaýyn häzir. Ezi, bilýäsok, tuwrymy 2 metr boýy bar. Ullukan, viking ýalak. Gaty gowja öýleri. Ba, can I show? Bul ýaşa Orta Aziýa gaty zady bar eken, höwesi bar eken, Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Özbegistana gidip görüpdir. Ýöne Türkmenistana gidip görmändir. Ýöne Türkmenistana gaty gidesi gelýän eken. Bärde Dom kolleksiýony. Gazagystandan, Gyrgyzystandan getiren şokolatlary. Synýalok. Iki, iki çil bolup duran, hiç iýmän saklaýan eken. Gazagystanyň baýdagy, Azerbaýjanyň baýdagy bar. Nerede? Aňyrda baýdaklar bar. Türkmenistanyň baýdagyny hem aljak diýär. Orta Aziýa. Gazagystan, Täjigistan, Gyrgyzystan,

Köpüsi işte bäş günläp işleýär, soň hepde soňlaryny hem şuny ýaly köp öýde geçirýän eken, ýa-da şuny ýaly dagda, tokaýda bularyň gidijek öýleri bar, dynç almak üçin agaçdan, şo dag dynç almana gidýän ekenler. Bizem bu gün agşam belki gitmegimiz mümkin, göreli. Keýpe görä hereket. Onda biz o asla gideli. habarlaşyp durarys. Norwegiýadan, Ostadan, norwegiýaly adamlardan bilgi, maglumat edinsem, size-de ýetirip duraryn.